a ni wula bilichini nima yi kumda wula n boŋo ka ti yaa kuli chɛri na n ti kuli ŋmɛri nupuhi zaŋ tiri bilichini kam zaa sa ŋun kuli doli ti poham ŋo zuɣu ka wumda ti yaa kuli kanna ni ti ti kahagi Anfooni shɛli ti ni kuli zaŋ pa ka a yuundi ŋo maa n zaŋ taahi ka a diri daa faani bi ni tooi ti bolili ka bohana ni bo ka bi lee booni laa ka a yɛna nyini bi mili ni hali nyini na ʒini wumdi yuli gba to zuŋɔ din ka a nimbili pali maa bee ti bɔha a gba yɛn yɛrila n ka mali suhu doo ka ni tooi buɣisi li n ŋɔ ka di be bukaata n ŋɔ ka di kura di daafaani nyɛla n ŋɔ ɛhɛin lala ninyula kpanjo shɛli a ni ku yuun ŋɔ anfooni shɛli a ni ku yuun maa Dagbaŋ bi booni la lala bini maa ni paɣa lahi din ka Dagbaŋ bi booni paɣa lahi maa paɣa lahi bukaata bɔ ka di kura ka luɣu din ka di be Paɣalahi nyɛla din be yidaan paɣaba duri ka doo duu ka di be di bela yidaan paɣaba duri hali a ni tooi be yili ni amaa a yi pa yidaan paɣa m mali a duu a ku tooi mali paɣalahi m boo lori paɣalahi dibaayi du yinga naɣila zaɣ yinga di yaa paya di chihirimi di malila daliri di bɔri yom bɛ ni wuhira piɛri ka m bi wuhiri ma bi naba maa maa nini kahigali lala paɣa lahi ŋo luɣu shɛli polo a ni nyɛ ka bi bo tipoɣu luɣu shɛli polo amaa Dagbaŋ bi yɛliya ni gumo chuɣu purisila o ni ni nyɛ shɛli a ni ku yuundi paɣa lahi shɛli ŋo n yɛ paɣa duu paɣa lahi n bala ka n ŋmaali maa shɛbi daa tooi zooya shia o yi niŋ ti titali ka mali yoɣu ka kuui bi daa tooi zooya pam ka bi ŋmaali n boɣali dini n daa niŋli ka di viɛli pam ka tom mali yaa n gari tipoɣi maa bi yɛn niŋlimi ŋɔ n loli yili n ŋɔ ka paɣa maa zaŋdi o ʒɛpuri n niŋ di puuni kpaliti zahama yɛlima naagi gabo bonima o ʒɛriʒɛri binyahari nimaani ka o yɛn zaŋli zaŋ niŋ di lorila duu puuni luɣu shɛli polo bi ni maandi buɣum duu maa puuni bira a yi kuli ŋmɛ duu biɛni niŋla luɣu shɛli polo bi ni maandi buɣum di yi ti niŋ ka saa niŋ ka wori biɛni bi ni niŋ buɣum niŋ nimaani ka duu maa kuli viɛnyɛla di yi niŋ ka paɣa kpɛm biɛni din ko yɛn chɛŋ wori maa ka di bi nyɛ ŋɔ to dizuɣu bi lorilimi yiina duu luɣu shɛli polo bi ni maandi buɣum ni ka bi lorili yiina Bua ku tooi paai li nimaani nti saɣim binshɛɣu di puuni. Bia ŋun ka haŋkali, o ku tooi paai li tiri o ni. Di bela zuɣusaa. Daadam ŋun ni tooi paai li, di wuhi ni daadam so ŋun haŋkali kpaŋ ŋun ni tooi paai li. Tolizuɣu ŋun mi ku lan kana ni o ti niŋ gala. Tolizuɣu di yɛn gumi ka taɣi bihi. Bihi ku tooi kpaai yi yɛlimabahi. Bihi ku tooi zaŋ yi zahim ŋubi. Buhi ku tooi kpahi yɛla laɣim tab ni. hali nimaani di niŋ ka bi loli luɣu shɛli ka buɣum maa nyɔhi kpɛri nimaani maa di chɛmi ka jɛŋgbarisi gba bi kanna nimaani dinzuɣu binshɛɣu kam bin zaŋ niŋ nimaani di yɛn bɛla biɛhigu maa ni ka viɛla ka bɛ nyɛm dinzuɣu a yi kana ti yuli hali bira ayi tari ni bi ni yuŋ ka a ŋubi ka bɔri ni a zali shɛli biɛɣu ni a ni nyɛ ka bɛ ni bi deei li paai paɣa lahi ni ka di yɛn paya ka yisa lahi paai li bia so ku tooi paai li ŋubi binshɛɣu n-bi yɛn dam li Dagbamba hankali n-daa yaai ba la ka bɛ zaŋ niŋli ka so n-daa yi luɣ shɛli ti wuhi ba niŋmiya ŋ-ŋɔ. N yaba n-daa yɛra, Naai zaŋ hanaa ku biɛli dabili baanjira, a ni vo o bindi. Chɛli ka ti puhi ka paɣ ti yabdonima ban warigi vuɣ bahi ka di ti ka a ti be Dagbani ŋɔ puuni maa, ka a sahi. Bɛ daa nyɛla bɛn mali hankali zilli ka zaŋdi bɛ hankali n-tɛhiri nyari binsuma n-zaŋ li tiri Dagbaŋ. di zuɣu ka a yi kana ti yuli da gana zaa ti mali li ŋmɛri nyoɣu balli n ka bindiri parisi n ti paai dagbana a nya ka so n yi luɣu shɛli polo na n ti zaŋ mashini n cheeki binshaɣu n zaŋ ti ti doo dagbammi zaŋ bi hankali n yulli ka baŋ a ti yi tohali din ku ka ti tohili ŋɔ a tii puɣisili din tooi di din tooi niŋ a ni tooi zaŋli bu n nyu a ni tooi zaŋli kɔɣi koko a di kpila maa ka ti zaŋ din tooi niŋ zuna a kpaligu n bala maa di pala so n yi luɣ shɛli ti wuhi ti zaŋya bin yaai kasa din niŋ ŋɔ ti nya ayi ka so n yi luɣ shɛli polo ti yɛli Dagbamba wuma ni ʒiya maa o vari maa yi zaŋ din tooi niŋ ʒɛri

Dagbamba daa tɛhimi nya mɔɣu ŋɔ din tooi di mɔɣu ŋɔ ni ku tooi di ka bɛ tɛhi nti nya poogo o vummaŋmaŋ ŋɔ maa di yi zaŋ li din tooi niŋ